Hai selamat malam semua baka ke sekali tu kita begulai enggau aku Mbak Lala ba channel PBP. Ba temu setunggal aka meri terima kasih ngagai semua laban sambut ti chukup manah pasal penga tuai cerita Bujang Lembau uh, diatu udah datai ba tusun ti ke lapan. terima kasih ngagai kita ti udah uh, subscribe, udah like, udah share, udah meri komen. Okey, nyeri munyi ke janji Mbak Lala tadi uh, lamai tu kita bisik Q&A. Okey, kita tau nanya aku live. Kita mega tau meri penemu. Ba studio ditu meda aku kerja. Nyadi ditu kita meda bisi screen. Okay tu meh lagu tema pinga tuai. Lagu tema pinga tuai. Okay nyadi lagu tu baru digaga muzik dia. Okay baru digaga muzik dia. Kita akan ninga ya. Okay nyadi orang ke ngaga muzik nya ti situ. Agus. Hai Agus. Aaa nya iya. Agus aaa ai. Okey. Nyadi lagu tema pinga tuai tu bedau tembu agi dalam proses ke bedua ngaga iya. Okey Bujang Lembau. Nyadi lagu pinga tuai tu digaga aku enggau aaa Thomas Teguh Laka. Okey nyadi lagu Bujang Lembau tu aaa diasuh ku Lekai digaga. Tumas tu belaka udah di kira mengagai aku. Terima kasih Ujang jadi camera man aku malam tu. Kami tiga aja dalam studio. Okey. Ah, jadi itulah anu aku kerja ngadu ke uh, lagu, ngadu ke video clip. Okey. Jadi sepiak tu nanti kita akan meda ya. Okey. Jadi nya mah dua aku kerja ngaga video clip. Okey ambil setakat orang uh, edit aku guna uh, Adobe Premiere. Adobe Premiere. Okey jadi tu nang selengak tu tusun ke tusun ke 11, tusun ke 11. Uh, semina aku kang aga uh, ya ampu offline dia temu memagang dia tu kang aga online ya. Ngaga online reti antara ngaga efek ya. Offline semua iya kad iya semua udah digaga kuma mega sampai tusun ke lapan belas. Jadi mayuh tau tanya kita nyadi lemai tu munyi ke tepadah ku tadi mba lala ka nyaut sekeda utai ke ditanya kita nyadi aku minta ampun laban aku enggau Tok Mus Tunggal Aka enda ulih nyaut semua ke kenang ngena kita meda aku bisi nekan love dia reti nya aku udah macha iya okay udah macha kuma mega jaga aku. Nyau ka semua komen kita dibacha kuma megang ok aku pan rindu ke pinga tuai nya nya kebuah aku selalu merati ka kita empu komen laban aku empu pan sigi rindu ke pinga tuai ok utai ke tanya kita tadi ok pasal lagu tu tadi pasal lagu tu lagu pinga tuai udah di gaga lagu tema diatu dalam proses ngaga music iya nyadi sapa orang ke main lagu tu ila penyanyi bro temu nyadi keterubah demo vocal aku empu lah ila sebedau aku. Ngiga rak bukai nyawa ti engkeman ulih mai lagu tu ila. Ok udah nya tadi lagu Bujang Lembau lagu tu Ayung Lundai lentak rentak selorok ok lagu Bujang Lembau tu ai nya cerita pasal Bujang Lembau lah nyadi jangka aku manah lagu tu ila ok manah lagu tu ida. Ok nyadi pia mega aku ka ngaga siti da lagu ai nya lagu pasal senai. Senai tu ngatik kitai ninga cerita iya chukup sinu aaa senai tu laban nama kebuah Iya ngandung, udah iya ngandung enda deh temu laki, sapa enggau iya beleman. Ku deh nya tadi apai angai meda iya sampai ka munuh iya. Orang nya iya bemalam di buru apai iya bemalam tegal malu bemalam ba langkau umai tang indai iya sinu ka iya, indai iya pan nitih ka langkau umai. Nganti kitai feel iya empu cerita chukup chukup sinu aaa chukup sinu. Nyadi. Uh, siti lagu kada gaga aku eh nya cerita pasal senai. Okey, jadi leka lagu tu meda rega. Enti kita di luar dia kang gaga tau gaga. Okey. Uh, ayung so aku, okey PM aku, okey. Jadi uh, tanya ke bukai nya kira keterubah, okey. Yang kedua, kita minta pengatuai tu dilanjarka nyadi satu jam. Hari 30 minit sampai satu jam. Jadi jangka aku Utai tu besangkut paut enggau pengerai Tuai Thomas Tunggal Laka nyadi diatu ku pan nan sigi berani ku nyebut laban kimet dua udah berandau panjai pasal temuka tu enda ulih nama kebuah iya red mata enti aku shooting kelalu lama nyadi mata iya bisi penanggul mimit laban iya bisi operate ari nya nyadi mata iya enda tau kena panas angat atau chahaya. Terang ti kelalu lama. Ah nya penanggul dia ok. Nyadi dalam ngantikan meda shooting ampang setengah jam, satu jam stop nutu dulu. Enti nyu kelalu panjai sampai setengah jam taja iya disambung pan uhh nyu tetiap hari reti nya iya shooting ok. Uhh nyadi utai nya kena ngi kitai, kitai akan nyaga pengerai. Aku nemu kita sigi minat ka chukup rindu ka pinga tuai tu ah. Nyadi aku arap ka kita udah uhh merdeti temekatu nyadi Suba ba radio seminggu sekali diatu jangka aku empat kali dalam seminggu udah cukup udah jangka aku ne pia. Aku udah cukup udah cukup manah ake. Jadi kita minta background iya ambil ke contoh background iya video audio uhh tabuh ka tauka bilun gabang ka disebut kita nama agi orang genang pampat ka utai ke mung ke nya awak ke mulai ke pengingat kita ke dulu suba ko kita. Okay. Nyadi aku udah berandau enggau Thomas Tunggal Aka, kami dua ka ngaga identiti ke diri empu pinga tuai tu enggai seratus peratus sama baka ba stesen radio. Satu, okey kedua aku bedau ngerekod semua utai nya sema aku ngambi genang pampat tau kata nya aku enggai ngambi ari youtube laban utai nya tadi orang empu nyadi ngatik aku ka ngaga pan aku sigi ngerekod ke diri empu. Okey laban konsep di dalam nyadi youtuber tu kita enda tau ngambi Audio, video enggau gambar orang. Nyadi, baka ke mega lagu mega, aku ne sigi naka ulih enda niru lagu orang. That is my prinsip. Jai manah sigi enggau aku. Pinga tuai tu meka nya ga background ne. Aku enda ngambi gambar ari tu ari tu ari tu uhh arap kita nemu lah. Nama kebuah, enti ku ngambi video, ngambi gambar nya tadi ukai diambi aku nya udah dikira uhh kati ku madah. Enda lagi nya salah. Nya ukai asil aku dikeluarka nengah youtube aku channel. PVP tu nyadi enti sema aku enda minta pemendar ari orang nya nan tu manah ok nyadi munyi ke aku tadi jai manah pan sigi enggau aku nyadi naka ke diatu kami dua agi ngena chara ke baka tu ok semina duduk ba mija nyadi pagi lalu usa sema bisi bajet agi baru aku ngaga background layer belakang ngena green screen ke mungkin baru aku lalu nukar iya empu background ke belakang nya aku mesti ngambi uhh gambar dulu ngambi gambar dulu pagi ke rumah panjai ke mungkin ni. Nyadi nya bisi proses mimit ha. Munyi kita dek, aku madah aku enda ka ulih enda ngambi video, audio enggau gambar orang. Okay. Nganti aku ka ulih. Senang aja nya. Giga dalam YouTube. Giga dalam Facebook. Giga dalam internet. Chukup mayuh gambar-gambar orang. Tang prinsip aku nyadi YouTuber, I try my best. Nama ti ke keluar ga aku enda sigi hasil satu peratus ari enggau aku. Arap ke mungkin nya lah. Okay naka ke diatu aku sigi bedau ngambi Nama nya aring orang lah. Okay minta ampun. Au kamu duang ne sigi bisi anggur uhh ka ngagai menua batang kanyong ke baru ngambi video semua tempat ke endur cerita tu amai amai nyadi. Nyadi sukung ari kita cukup beguna ngagai aku enggau Thomas tebuk leka. Anak skip iklan subscribe aku meda subscribe semina dua puluh lima persen aja. Aku dah nemu kini nama kebuah kitai chukup nama nya pedis amai ka nekan subscribe tu aku dah nemu kadang-kadang bedau keluar gaga ke schedule pen bisi orang unlike bedau dipeda kati iya tau unlike iya udah nemu nama nya aku meda ati kitai mensia tu nyelai amat ah bedau keluar pun udah unlike. Kati kitai tu nemu utai nya enda manah ka jai ka ba. Nyadi aku meda dia uhh kitai Iban tu patut muai uhh ati ti baka nya lah uhh sukung meri support meri penemu okay. Uhh lagu tu ila deka diambi aku nyadi background uhh pinga tuai mega okay. Nyadi udah temu lagu tu ila keterubah munyi ke digaga aku diatu dalam tusun ti ke semilan enggau sepuluh basic keterubah nya. Tuai dinga ke pengingat tuai. Ah kira nya ujung aku meri full. Ujung engke kita akan ninga ninga ngai ninga enda. Laban aku ninga komen bala kita madah oh madah meh lagu tu. Pasang abis berujung. Aku naka ulih nitih ke penemu kita. Enti nya utai nya ulih digaga aku au. Naka ulih. Nyadi diatu taja iya demo pun aku masang ngan ujung dia. Kita akan ninga ninga ngai ninga tau tutup laban utai nya nadai agi udah nya deh. Okey udah nya tadi uhh. Kita lalu minta cherita bukai, cherita empari, cherita rumah rimung. Ok utai nya tadi enda sigi dalam plan kami dua. Anggur kami dua sigi ka ngaga maka nya. Mayuh agi cherita nya tadi manah agi. Utai nya tadi, utai tu enda ulih digaga jampat. Enti sema uhh cherita Bujang Lembau tu ulih digaga ila baru kami dua ulih. Ngagai chereta chereta chereta ke bukai. Arap ke kitai panjai begulai. Nya ke buah aku minta sukung ari kita. Subscribe iklan anang skip ari iklan nya meh mayar aku ari aku mayar iya. Maka aku ke kuching hari nya tiga hari tiga malam din ah jai jai satu ribu spend see. Ah nyadi naka kreator beda bulih bayar ari ah ari ari ari kerja tu. Nyadi ngeluar ke duit modal ke diri empu dulu. Okey. Bai tu awak ketemu orang. Enti bisi duit untung ari youtube. Nya bonus. Bisi ga ku meri iya. Ok. Am ke nya enggai ke nyesali ku seleka iya pun deh pinchen nadai kereja bisi ga sin iya mimit iya. Am aka meh nya ku kena ku meli minyak bejalai aki engki iya. Ok. Tusun ke tujuh tadi. Tusun ke tujuh tadi ke batang iya tadi uhh aku enda sigi udah nemu nama kebuah aku udah nemu ngasai aku. Tung pagi madah ke bini aku, ngai maioh aku chat ditu. Aku bisi meri selamat pagi aja. Udah nya aku sigi nemu maioh meh komen dia ba live chat tauka ba komen dia. Aku sigi nemu aku udah ngadang. Okay. Tang aku nerima Thomas Teguh Laka aku udah madah ke iya, aku udah call iya madah ke iya. Iya pun chukup nerima penemu ari kita. Semina siti aja ah utai ke dipadah aku dulu suba sebedau kita berengkah ngopi enggau tuai tu enti ka meri komen bebasa ka pangan diri. Enti kita bebasa ka aku, aku bebasa ka kita. Aku udah denga awa, aku sapa? Okay. Tang Thomas Teguh Raka orang veteran. Iya mega orang ti dikelala tebilang nama udah udah bisi nama nya bisi nama ba kitai Sarawak tu. Nyadi enti ke meri komen anang sampai meri komen ti enda manah. Ambi ke chunto, Ei, pandai kelintung ngitu jaku sengapa. Nyu kala word utai nya anang tu manis iga da dinga la ha. Nyadi ika batang iya aku setuju enggau penemu inya. Semina siti siga mai iya kelalu panjai. Tumas aku laka diatu suba iya kerja ba radio bisi enggau saluran iya mantai ke penemu iya jaku ajar uhh dikunsi iya ke ngagai orang. Nya diatu chukup mentas rindu bekunsi penemu enggau orang. Nya ka batang orang tuai tu. Aku nemu kami dua udah Panjai berandau ti mega tu ah. Tang nya tadi mah ketegal kita kelalu minat kelalu rindu tu tu tadi nyadi kita enda rinyu sampai enda nya meh ati lalu komen aaa enda betagang okay enda betagang lah aku nyebut ah enda betagang okay nyadi aaa komen deh nya manah laban komen deh nya tang segi nyebut pasal adat asal kitai iban. Enti semina becerita mega nya nadai nilai moral pun enda manah. Ha? Setuju kita enggau aku nya? Enti cherita direct to the point maka nya Narendra Modi diselit ke nyedia endang tu manah. Nyadi that is the point pinga tuai tu tadi ku aku tadi ukai semina cherita kena kita beperindang tang pinga tuai tu bisi nilai moral nilai uh, moral value kena kurang awak ke kita tu belajar pasal pasal uh, nama nya adat asal kita Iban. Belajar pasal nama nya pengidup orang dulu kelia lalu lebih agi kitai bebasa enggau pangan diri ne pia tau kitai komen. Komen kitai nya manah nadai komen nya tadi aku enda nemu nama penyilap aku enggau Thomas Tubal Melaka ari komen nya tadi apan aku terus berunding oh mayuh meri orang enda nyamai ati sida iya sida iya lama nganti oh salah tu satu jam aku terus betindak actually aku dah upload uhh tusung kala pan nya udah di schedule aku keluar uhh pegila lusa. Tang aku delete ngan tadi aku upload baru terus ku keluar seri tu. Nyadi nya petanda aku uhh kami dua minta ampun lah awak ke kita tadi enda ga asa. Okay nyadi uhh ketegal kami dua minta ampun tadi kekadang ukai ga kereti tadi kita nya tadi salah besai. Kekadang aku lebih rindu ke taja pun kita nya tadi bisi utai ke betul manah ga kita minta ampun laban kita salah juku selaka aku angai betimba di komen dia enda manah peda orang satu kedua kita nya tadi nan sigi Naka ulih nyaga jaku perangai kitai, ulah kitai laban kitai enda nemu sapa orang ti disebut kitai nya. Kadang-kadang kitai meda tu meh satu leka tu meh satu leka naka lalu betemu ngeang alu peneka kitai nyebut jaku Natong ka nya. Nyadi aku minta ampun hau ketegal utai nya. Nyadi nya kebuah aku lemai tu bejurai ku utai tu awakka kitai sama-sama nemu. Okey samalam samalam semua-semua meri samalam okey. Cikgu, ku bisi utai ka tanya pasal adat lama kitai Iban, ulih kini cikgu enggau aya ngeluarka ba segmen nya. Utai nya nisi ke gaga kami dua baka miring kitai ba gawai antu, gawai kenyalang, gawai burung, gawai enggadah langit, mayuh macham nya. Gawai batu. Okey. Mayuh adat lasa kitai Iban ti nadai agi dipeda diatu. Oliver Bujai. Udah nya kemaya pengiat tuai pansut ba kompeni nuan cikgu rindu ninga pengiat tuai tu tang agi belalau oh udah deh tusun ke lapan diatu bisi dua minggu udah uji ngaga bup bujang lembau nyadi utai tu udah di gaga kami dua deh udah di gaga iya suba maya nya aku bedau begulai enggau iya aaa enda sigi kai deh gaga iya nyadi Uhh naka tu ila aku betemu ngai baru meken ni chara laban suba iya ngaga utai nya ngena tyreter. Mayuh kita nanya soalan tu uhh tanya tanya tu. Ok terima kasih ngagai nuan Alexandria Alexandria ria. Nyadi naka ulih aku itu ila betemu ngai baru uhh uji ngaga uhh. Scan download ngena pdf tukar awak ko leh tukar ngagai word I try my best lah nulung ngatur seh lah okay. Aku mechanaka Matt Merison mai lagu tema Bujang Lembau nya tuan. Okay terima kasih Billy Billy JL okay terima kasih bro okay uhh aku ngiga Matt Merison dulu nanya Matt Merison terima kasih laban uhh bisi senarai aku patang iya orang ke ka deh mai lagu tela tang bedau okay. Amat munyi ke jaku nan cikgu ko pan baka nya jai manah seni hasil jari diri empu ok betul aku enda ngambi utai ukai ari orang ah naka ulih la naka ke diatu pegila lusa aku enda nyanggung la angka bisi telanyi jari telanyi kaki nyuta mik ka gambar orang audio orang video orang ok ah ngai ke ku janji au minta ampun dulu bisi meri buah penemu gaga ke filem ujar lembau ah tu tu nasi ke disebut aku maya keterubah suba ka ngaga filem tu naka ulih ah nemik reba baru. Niat aku uhh nama juluk ati aku enda sigi bisi duit nadai. Ngaga siti filem ke beketo jangka aku enda kurang jai jai satu juta. Terus terang aku madah. Enti iya kurang ari nya ambi ku chunto dua ratus tiga ratus ribu nyadi kualiti iya enda entu manah iga. Ulih kitai ngaga Ulih kita ngaga dalam sepuluh ribu dua puluh ribu tang gaji direktor dah bepuluh ribu gaji direktor jai jai dua puluh tiga puluh ribu nganti kita akan ngaga utai nya manah gaji direktor sekian mesti ke top direktor ukai ke ukai baka aku aku meri penemu ulih Ok nyadi kitai enggai ngaraya ngaga tau camera man pun maka nya editor maka nya effect iya utai nya mayuh ok ukai ulih da gaga enggau seratus ribu pun enda chukup nya nganti bisi satu juta ok ok ukai jaku ti ngena siga amai a. Terima kasih orang RTM pun bisi meda mujak setonton tadi pun iya bisi komen aku ba ba facebook terima kasih ok iya nemu. Iya madah, Siti pengelebih Thomas sego laka tu aku meda terubah aku shooting suba aku terus madah kita terubah aku shooting suba aku tepikir duduk aku mega tu. Oh mayuh kerja aku lagi edit edit edit mayuh cut cut cut. Tang wah salah sangka aku. Iya duduk hari jam ambil ku chunto pukul lapan Lapan setengah iya ambis narai kad ka. Semina aku ke kad maya edit ditu mayai batu mayai ngirup ai. Huh. Iya macha nya uhh ukai ga ku muji iya enda tang tu utai ke amai. Aku ngasai diri empu. Aku nyadi cikgu ga nanti aku macha pekara nya mesti bisi ngetu dalam masa tiga empat lima minit aku mesti ke ngetu. Nya tadi. Taja kitai macha pang nuan sigi bisi sangkut-sangkut. Aku suba mikir iya nusi pinga tuai tu uhh udah dikingat ke mama Giang. Nemu nya dibacha iya skrip. Taja iya macha skrip, iya enda baka ke macha. Nya kebuah iya tu aku madah siku dalam seribu pemeri ari Petara ngagai tuai tu. Taja iya macha, kitai pun meda ne, bisi skrip deh muai dia. Tang iya enda baka ke macha. Baka ke nusi becerita enggau kitai. Pedis kitai ngiga orang beketo. Bujak lah setonton tu pan komen mungkin nya tadi ah. Pedis kitai ngiga orang beketo. Nya sigi amai. Ton nyawa iya nyamai di dinga iya pandai ngelakun ke jaku orang nya. Nganti kitai berati ke amai ah. Enti munyi nyawa uhh kati munyi nyawa bujang lembau. Ton munyi nyawa bujang lembau digaga iya. Enti ton uhh damu bejaku. Munyi tone damu nah sama uji kita perati ka umai ha iya betul betul mahayati watak munyi ku jaku orang dia tu dalam pengetuai iya ha nyadi nya siti te ke nama nya gift diberi petara ngagai iya ha. Ku meri cadangan mega cikgu ngarap ka seduai TTL ulih mega ni ngiga jadi tetuai baka penyadi asal usul batu nabau asal usul nyadi batu katak lebih agi asal usul utai te nyelai Nyadi di menua kitai. Okay okay terima kasih udah tu utai tu udah mayah peda aku ba YouTube tapi nya tadi lah enti sida ika ngaga tu uhh utai ke sebut ku ngagai bala YouTuber nganti ulih kita empu datai kin kita empu ngambi gambar awak utai nya tadi rindu gin meda maka kita meda majalah tiga dah majalah tiga ba TV tiga jadi utai nya manah agi lah enti ulih lah. Taja faham ba rebak baru pun faham. Nama reti pinga tuai? Munyi ke padah tadi, aku enggau RTM ka ngagai identiti ke diri empu. Aku nulis sama uhh nunda RTM. Aku nemu lebuh kita minta aku ngagai uhh ngena tabuh, uhh ngena bidun nya kita ka ngingat ke utai nya ngagai utai ke meh kita agi mit suba. Tang aku nulis ngaga term ke nya munyi ke padah tadi, aku uhh ka ngagai identiti ke diri empu. Aku enggai ngambi munyi ari orang. Jai manah pan enggau aku. Munyi ku sapa tadi aku enda enda ngambi munyi tabuh ari orang, munyi bilun ari orang. Okey nganti ulih lah. I try my best ah. Okey. Uh, nya kebuah aku nak ngambi tem kinya. Aku pun udah berandau enggau tumosh enggau laka kitai ngaga di ti ke derempung. Okey anang sama. Jangka aku enda ada mayuh uh, jaku kitai, jangka aku udah habis magang kita pan nadai mayuh utai tanya bukai agi. Nyadi terima kasih sekali agi ngagai kita ti udah meri komen ngagai aku ba YouTube. Terima kasih ngagai kita ti udah share, terima kasih ngagai kita ti udah subscribe, terima kasih ngagai kita ti udah like. Nyadi pengila lusa anang sanggup ati meri komen, meri penemu ngagai aku laban aku enggau Thomas Laka naka ulih Ninga ke penemu kita awak ke pengidup lusa utai tu digaga enggau manah agi. Utai ke beguna ngagai aku enggau TTL awak ke ninga feedback ari kita nama tu ke betul nama tu ke salah nama tu ke manah utai ke enda betul utai ke salah buai ke tisi utai ke manah digaga manah agi enda pia arap ke pengila lusa pengila tuai tu tadi tau ngangkat ka budaya bansa kitai adat asal kitai okay ngagai kita di menua Brunei. Di Australia di maya macam rasa tu aku udah meda deh kita view hari ni ya. Udah baca komen bagi terima kasih hau. Kita di Kalimantan lebih agi kita ke endur menua tu di di Batang Kepuas terima kasih udah meri komen ngagai aku enggau Tumas Sagu Alaka. Okey mega bisi siti tu da lagu ai sebedau aku nutup jaku kita malam tu. Selamat malam lemai meda aku enda kala skip. Add ba youtube nuan madah laban nya tanda aku meri sukung ya terima kasih taja nuan laban nya meh chara nuan derma meri duit ngagai aku aku meri ngagai tu mas teguh laka ngagai kami dua la narih ke bukai ok Agus Ok Agus terima kasih tu orang ke ngaga music ok programmer tu udah tu lagi sambung baru kami dua ngaga music lagu ti mah pinya tuai ok aku naka ulih ngaga intro iya begini ok nya aja ari aku Malala ba channel PVP arap agi lalu usa kita betemu baru ba.